Hello in zavaiin ka channel ah ka lo lawm vek cheu a tun tum chu rice kheer ka rawn siam dawn a aw kheer request a awm avang khan ka rawn siam dawn a a awlsam ber chi rice kheer ka rawn siam dawn a ni bawnghnute hi litre khat thir belah-- Ka chhuang a, bel hi bel pangaiah pawh a chhuan thei a, mahse bawnghnute hi kan chhuan rei dawn avang khanin a bet ve duh em em a, mawng lam a te ut duh a, a ut loh nan bel chhah tha deuh hlek hman a ngai a, bel chhah tha deuh kha kan neih chuan bel pangaiah pawh a tih vek thei a ni. Buhfaite kan thlak hma khanin. bawnghnute hi minute sawm panga vel kan chhuang hmasa phawt dawn nia tia hian a sau bawrh bawrh thleng hian a mawngah te a beh loh nan khan ti hian a kha tawk in kan chawk leh thin anga chuan buhfai ka rawn hman tur hi fianteriat ka hmang dawn a buhfai kha eng buhfai pawh kha a hman thei a mahse a hmin hma ve deuh hlek tur kha ka hmang dawn a kei chuan. I small rice an tih ang chi, a fang sin chi, a fang teh chi kha ka hmang dawn a ni. Fianteriat ka hmang dawn a, chuan ka silfai hmasa vek phawt a tihian plate ah ka dah a, ka silfai hnuah khan tihian kan thlak a buhfai kha. Chuan chini fianteli kan telh leh a. Chuan ka hrin a, Fiante nga rawh, Fiante a nih lo, a piece ang khan i pariat vel kha ka chan sawm a, ka telh bawk a, khami nei lo tan kha chuanin almond te pawh a telh thei a. Chuan. LIG kha kan neih chuan a telh thei bawk a, LIG hi ka duh zawng a ni vak lo a, ka ngaina vak lo, ka ngainat vak lo avangin ka telh lo a kei chuan. Mahse kha kha chu in neih chuan a rim ti thiangtu ah, rim ti tuitu ah te an telh thin a, in duh chuan in duh zawng, in duh chuan in telh dawn nia, keimah hianin ka ngainat lo avangin ka telh lo a ni tun chumah hi chuanin ti hian kan chhuang. Char char anga a khat tawkin kan chawk leh thin anga beh loh nan siam a harsa lo a, hemi rice kheer hi chu a awlsam em em a, siam hi a bawlhlo hau tak leh hmuh harsa tur pawh kha a awm lo a, a awlsam thei ang berin tun tumah hian ka rawn siam a ni. Ka sawi tawh angin bawng hnute kha buhfai kan thlak hma khan minute sawm panga vel ka lo chhuang ta a, chuan Themi buhfai ka thlak hnuah hianin minute minute sawmthum vel ka chhuang leh dawn nia. Mei hi a lei hawl ah ka dah char char a, chuan ka video te min lo en sak a, ka channel te min subscribe tu zawng zawng chungah ka lawm em em a, lawm thu ka sawi a, min la subscribe ve lo ten khawngaih tak a min lo subscribe leh turin kan ngen in kan sawm leh mawlh mawlh chu a ni. Tihian hei a khal dan pawh a lo tawk vel tawh a, a buh pawh buhfai pawh a lo hmin tha tawh a hei. Tihian kan duh tawk tawh ang a, gas ka off a, tihian plate a ei turin bowl ah kan chhuak chhuak ang. A chungah hianin ka siunat kha ka dah leh a, hei ti hian ei theih chu a ni mai a, i siam a harsa lo a, inza vaiin in lo siam ve theuh dawn nia. Chuan tun tuma ka video rawn entir theih chu heti zawng hi ni se la, video leh pekah kan inhmu leh theuh dawn nia.